Nitkellmu dwar suġġett ieħor fil-programm tagħna Kalamita. Nilqgħu magħna lil Kejn Sajd u Priscilla Muscat. Insellmilkom mir-Responsible Gaming Foundation. L-ewwel nett nawguraw lil Kane li għadu kemm jiżżewweġ frisk. Ekku, ekku. Grazzi. Aħna konna t-tieġ, ħadna gost. Proset, kellkom tieġ sabiħ ħafna. Grazzi Phil. Kien hemm ħafna pożittività fit-tieġ. Nawguraw lil Nadine ukoll. L-ewwel jiem ta' żwieġ hekk kif tiddeskrivih? Sakemm tidhra daqsxejn rutina ġdida, hux hekk? Fejn qabel tkun għamilt. Fuq 30 sena ngħix m'ommi, ġifieri d-distakk minn magħha naħseb tifhimni f'hekk x'qed ngħid. Ħafna. U mbagħad il-mommy tiegħek hux? Hekk hu. Li dejjem tħobbkom u tieħu ħsiebkom. Nselli għaliha u għal missierek ukoll, li jiġi l-kuċin tiegħi hu, ġifieri wieħed mill-kbar hu. Ta' sajd, dawl ta' sajd. Hekk hu, hekk. Hekk, tajjeb. Minn nannu, minn nannu. Awguri King. Grazzi, grazzi. Mela ħa nitkellmu issa dwar ir-Responsible Gaming Foundation. X'inhu l-irwol tar-Responsible Gaming Foundation? Bħala rwol, bħala fondazzjoni fost l-irwoli tagħha diversi hemm li ovvjament li nedukaw u nqajmu awareness, kuxjenza proprju dwar l-importanza tal l-importanza ta' logħob responsabbli ħa ngħidu hekk, fejn wieħed joqgħod ħafna attent l-importanza tal-kontroll, U din il-ħaġa hija importanti minn etajiet żgħar sa etajiet aktar 'il quddiem. Insibu li fil-fatt anke r-riċerka turina ħafna li persuni li minn età żgħira jkunu diġà jilagħbu għal ħinijiet bla kontroll, bla limitu, hemm tendenzi ikbar li meta mbagħad jikbru, speċjalment meta jkun hemm ċertu diffikultajiet fil-ħajja ta' dak li jkun, hemm iktar tendenza li l-persuna jkollha diffikultajiet f'għandu x'jaqsam il-logħob. Jiġifieri waħda mill-iskopijiet tagħna, ngħidu hekk, hija li nagħmlu awareness fuq das-suġġett kif ukoll programmi ta' riċerka, bħalissa qegħdin ninvestu fi programm ta' riċerka fejn l-għan aħħari huwa fil-fatt illi naraw qisu d-differenza bejn persuni li qatt ma lagħbu f'ħajjithom, persuni li jilagħbu b'mod rikreattiv, ħa ngħidu hekk, Alfred fejn jilagħbu pereżempju, jien naf dak li jkun jilgħab biljett tal-lotteriji darba u kultant m'għandu l-ebda problemi, hija xi ħaġa li ħafna Maltin jagħmluha, ittihom pjaċir kbir u qatt m'hija problemi, hija xi ħaġa pożittiva għal ħafna nies. Mill-banda l-oħra għandna dawk il-persuni li huma f'riskju li jkollhom problema, dawk in-nies li jilagħbu iktar. minn 30 fil-mija tal-paga tagħhom u jkollna dawk il-persuni li sfortunatament qegħdin fil-problema. Ġifieri wieħed mill-proġetti tagħna tar-riċerka ħa jindirizza propju x'inhi din id-differenza u parti mill-iskop tagħna huwa li 'l quddiem noħolqu servizzi wkoll li jgħinuna biex nittargitjaw dawn il-persuni li huma f'riskju jew li qegħdin fil-problema wkoll. Jiġifieri Qed nifhmek tajjeb illi s-sinjura li tmur coffee morning mal-kappillan darba fix-xahar, dik ma jfissirx li għandha l-vizzju tal-logħob, imma ħarġet u marret tieħu pjaċir ma' sħabha u daqsxejn bingo. Imma, ma nafx, eħe? Il-problema, Fred, meta persuna mhux li tilgħab kif qed tgħid inti biex tieħu pjaċir. Il-problema meta inti taqa' fil-vizzju. Fil-logħob patoloġiku, meta inti qumt filgħodu, moħħok imur mill-ewwel fil-logħob. Irqadt bil-lejl, inti moħħok jibqa' fil-logħob. U l-paga tkun diġà lagħabtha qabel irċevejtha. Ekku. Però Kane, qegħdin tindirizzaw il-fatt li llum saret iktar faċli meta kont żgħir jiena l-iktar li stajna nilagħbu hu Morjew għand tal-Lottu li li hu wkoll mhux vizzju għalkemm hawn min jonfoq ħafna fil-Lottu imma llum hawn l-internet jiġifieri llum minn fuq il-post tax-xogħol tista' titlef il-paga mela ġieli ntqajt ma' nies jiena ngħidhom intom bis-serjetà li qegħdin fuq il-post tax-xogħol jilagħbu fuq il-post tax-xogħol Waqt li qed jaqalgħu l-paga tilfuha d-doppju diġà fuq l-internet. Ekku. Ekku. Sfortunatament hija hija realtà realtà soċjali. Nieħu daqsxejn spunt ukoll nagħmel referenza għal għas-survey għall-istatistika li saret mill-MGA għas-sena 2015. Huwa stmat li l-poplu nefaq mal-125 miljun ewro. Servizzi, iva, f'servizzi tal-logħob. F'sena? Iva, l-aktar popolari huwa l-Lotterija Nazzjonali. L-aktar popolari. Bħala medja, persuna li tilgħab tonfoq daqs tnax-il ewro, tlettax-il ewro fil-ġimgħa. Fuq logħob? Hekk hu. Jiġifieri nistgħu ngħidu l-poplu Malti huwa lagħbi. Iħobb jilgħab. Hekk hu. Però m'aħniex insemmu l-logħob pereżempju fuq il-futbol, fuq il-partiti. Jiġifieri dak dak dak għad tqisuh bħala logħob ukoll? Huwa, eżatt. Kull kull tip ta' logħob. Jista' jkun vizzju pereżempju li kull weekend inti trid tilgħab il-partiti? kollox iktar milli it-tip imbagħad qisu qegħdin naraw kif kienet isemmi tajjeb ħafna Kane anke f'da s-survey li hemm ċertu mbagħad tip ta' logħob li huwa aktar addictive aħna nsejħulu hekk li huwa iktar faċli l-persuna tibda tiddipendi minnu pereżempju għandna dawk li ngħidulhom l-slot machines għaliex għax il-persuna tiġi stimulata mhux biss qed tara l-flus hemm il-ħoss hemm ħafna sensazzjonijiet hemm ħafna sensi allura l-persuna aktar ċans li tibda tassoċja l-ħoss biss mal-pjaċir. Bħal meta tmur il-każinò. Iktar titqanqal x'int tidħol. Bħal meta tmur il-każinò. Ekku, ekku. Però għandek id-dwal, għandek l-ambjent u iktar tonfoq, iktar tilgħab. Eżatt, eżatt. U xi cocktail u l-hemm u l-hawn. Però fl-istess ħin l-ewwel semmejna l-coffee mornings, ġieli wkoll kellna r-realtà fejn kellna klijenti jċemplu għandna U parti mill-problema jċemplu normalment il-familjari, mhux il-persuna nnifisha, li jgħidulek aħna għandna problema anke bil-coffee mornings, għaliex għax ikollna persuni pereżempju jmorrulek xi coffee mornings xi darbtejn f'ġimgħa u kull darba jilagħbu ammont kbir mill-pensjoni u jispiċċaw jgħidulek sal-aħħar tax-xahar ma jkollhomx biex jixtru lanqas il-bżonnijiet bażiċi bħaz-zokkor, jien naf affarijiet ta' kuljum. U jispiċċaw jieklu l-pastizzi. Ekku, jew jittallbu, jiġifieri ġieli jitlulna dawn it-tip ta' rapporti wkoll. Jiġifieri l-kontroll u l-għarfien huwa ferm importanti. Inti l-importanti ma tħallix il-ħaġa tkaxkrek, hux vera? Hekk hu, hekk hu. Però, ma nafx hux vera, korreġini inti forsi iktar tifhem fiha, imma qaluli li issa qed jilagħbu anki kemm kemm jagħmlu corners. Iva, iva. Jiġifieri mhux min jirbaħ biss, jiġifieri anke kemm min min jagħmel l-iktar corners, pereżempju, tilgħab il-flus għal min jagħmel l-iktar corners. Hekk hu. Teżisti ġifieri, di vera? Għeżież tifel, aħna nemmnu li l-problema trid tiġi indirizzata mit-tfal tagħna. Bħalissa għaddejjin fuq kampanja edukattiva, għandna l-maskott tagħna Chippy u nduru l-iskejjel madwar Malta u Għawdex, l-iskejjel ta' studenti primarji u nedukawhom nagħtu qisu lectures. lil dawn it-tfal fuq x'inhi r-responsabbiltà tal-logħob u meta anke t-tfal tagħna jistgħu jaqgħu fil-vizzju kif għedt tajjeb inti llum permezz tal-mobile, tal-internet, l-iPads tara t-tfal tagħna qabel ma konniex hekk, qabel fil-ħin liberu tagħna aħna konna noħorġu nilagħbu barra, anke intom naħseb, illum le, illum t-tfal barra ma tarax, illum kulħadd bil-mobile u bil. Il-logħob, il-gost tal-logħob spiċċa kważi. Hekk hu, hemm il-kunċett ukoll li qed insemmu hawnhekk huwa l-kunċett ta' gaming ukoll li mhux gambling, qed tilgħab mhux bil-flus però xorta meta dak li jkun jilgħab għal ammonti esiġerati ta' ħin li titlef jien naf hawn persuni jgħidulek la jagħmlu l-homeworks, la jkunu jridu jinħaslu, tant jiġu addicted letteralment, dipendenti fuq dak il-vizzju li jispiċċaw. Hekk konna nilagħbu aħna meta kont żgħir. Anka. Table tennis, billiard, dawk. Xi ma nafx kemm kien għal dak iż-żmien. Ten cents Maltin naħseb. Le, five cents Maltin konna nagħmlu serata nagħmlu billiard aħna. Eh, Emin? U table soccer u table tennis. Fil-fatt għandhom jeżistu, ta' jiena nappella lill-ġenituri li meta tagħtu rigali tixtrulhom it-tfal table soccer, pereżempju, biex id-dadi jilgħab mat-tifel. Table soccer, hemm il-kuntatt. Però persuna meta għandha tikkuntattjakom, jiġifieri meta ninduna li għandi problema jiena, għax ħafna minnhom dawn ma jindunawx malajr meta jsiru jaqgħu darhom mal-ħajt, pereżempju. Ħaġa importanti naħseb li meta persuna jħoss li qed jitlef il-kontroll u l-persuna u din id-delizzju ħa ngħidu hekk li beda rikreattiv ma baqax rikreattiv iżda sar xi ħaġa li mingħajr dak il-vizzju il-persuna mingħajr dik ħa ngħidu hekk mingħajr ma jilgħab il-persuna ma jkollux pjaċir letteralment ikollna persuni li huma f'din l-estremità li mingħajr dik it-thrill għax hekk jiddeskrivuha li titqanqal emozzjonalment mingħajr dak il-pjaċir il-ħajja tiegħek mhijiex waħda sodisfaċenti, wieħed jinduna li hemm problema. Ovvjament, inħeġġu ħafna l-membri tal-familja wkoll forsi li qegħdin isegwuna għax ħafna drabi biex il-persuna jinduna huwa nnifsu it takes a long time, hija xi ħaġa li tieħu proċess twil. Fil-fatt ħafna mit-telefonati li aħna jkollna jkunu fil-fatt iktar mill-membri tal-familja. Jiġifieri huma ferm vitali li jekk qed taraw persuna għaddejja minn dil-problema tiġbdu l-attenzjoni iżda anke li wieħed imur għall-għajnuna malajr għax ħafna drabi jibqgħu jippruvaw isolvuha waħedhom u l-problema flok tixkien dejjem tikber, ħa ngħidu hekk. Jiena timpressjonani qabel nagħlqu d-dipendenza fuq il-logħob għax kif jaħdem il-moħħ prattikament naħseb jew inkella l-għatx biex tirbaħ jew li tlift u trid terġa' ġġibhom lura għax hekk jiġri, jiena tlift elf ewro mela ħa nkompli nilgħab biex inġibu lura u flok elf nitlef tlett elef probabbli mhux neqaf hemm. Ngħid tlift dawk daqshekk, mhux se nkompli nilgħab. Imma timpressjonani d-dipendenza għax jekk inti tmiss ma' xi sustanzi ta' droga jew ma' droga jew ma' alkoħol, qed toħodhom. Jiġifieri ġismek ħa jiġi dipendenti għalihom. Imma l-logħob fil-verità Hi fuq il-moħħ jaħdem naħseb, le? Ekku, u fil-verità jkun qed iqanqal kimika fil-moħħ. Fil-fatt ħafna nies għandhom dil-perċezzjoni li tagħmel il-vizzju aktar problema għax ħafna nies huwa xi ħaġa li hija aċċettata ħafna soċjalment li inti tilgħab. Però fil-verità li jkun qed jiġri kull darba li persuna tirbaħ b'mod mhux mistenni, li jkun qed jiġri il-moħħ jirrilaxxa kimika fil-moħħ li hija l-kimika ngħidulha serotonin li tagħmlilna burdata pożittiva, nħossuna ferħanin. Allura kull darba li persuna jkun hemm rebħa jew tiġi f'post fejn qiegħda f'kuntatt pereżempju ma' slot machine, hemm tendenza li l-persuna jkollha iktar rilaxx minn din il-kimika. Allura l-persuna tibda tħossha ferħana mmens. Fil-fatt, waħda mit-talbiet tagħna għall-persuni li jiġu biex jieqfu mill-vizzju tal-logħob jiġu għall-għajnuna jgħidulna jien nixtieq nieqaf nilgħab. u jimlew formola biex jieqfu jilagħbu. Meta jiġu u jgħidulna jien nixtieq nilgħab għal dejjem, nitolbuhom ukoll ċertifikat mingħand tabib jew psikologu jew professjonist li jkun qed isegwihom. Ir-raġuni għaliex għax meta persuna jieqaf insibu l-ewwel ġimgħat il-persuna jiġi vera dipressat li hija simili ħafna kif qed tgħid inti Fred qisu għal addictions oħrajn. Sfortunatament għadda l-ħin aħna se jkollna sensiela magħkom. Però ma semmejniex illi hawn min Minħabba l-logħob daħal f'użura. Hekk hu. Minħabba l-logħob kellu jissellef il-flus. Hekk hu. Il-vizzju iġib ħafna problemi miegħu, problemi soċjali, ma tibdiex tħossok parti mis-soċjetà hemm barra, problemi ekonomiċi kif qed tgħid inti, finanzjarji, ma jibqalekx flus, ikollok tissellef fuq l-idejn. li hija hija pjaga fis-soċjetà tagħna. Minn hawnhekk nixtieq nappella lil dawk il-persuni li jħossuhom li għandhom vizzju, li inti tinduna li għandek vizzju huwa l-ewwel pass, l-aktar pass diffiċli, li inti għandek problema. Ċemplu, għandna l-helpline nazzjonali, iva, one triple seven. 1777. One triple seven hija linja apposta? Iva, iva. Għandna l-istaff imħarreġ fejn inkunu nistgħu nipprovdu l-għajnuna. Okej. Nistgħu ngħidu linja biex toħros mill-vizzju tal-logħob, hux hekk? Hekk hu. Tgħinuhom joħorġu minn dan. Eżatt, eżatt. Huwa l-ewwel pass fejn Persuna, ifittxu bl-għajnuna. persuna jibqa' anonimu meta jċempel għax forsi dak li jkun. Iva, iva. Intom iżżommu L-anonimità. Eżatt, eżatt. Kunfidenzjalità għall-aħħar. Ok. Jiġifieri, l-aħħar waħda, vera ħa nagħlaq, imma di importanti. Jekk jiena nilgħab, għax di tiġri, jiena nilgħab u ma nurix il-mara, jiena nilgħab u ma nurix ir-raġel, jiena nilgħab u ma nurix il-partner, kollox bil-moħbi. Issa, jekk jiena nemmen li għandi vizzju u nċemplilkom, il-mara tiegħi ħa ssir taf? Le, le, assolutament. Huwa s-servizz huwa marbut. Forsi jkun hawn min jibża' jgħidlek naqra l-inkwiet. Jiġifieri, sigrieta l-ħaġa tkun. Ekku, ekku, hija fid-deċiżjoni tal-persuna li jiddeċiedi jekk jixtieqx u normalment parti mill-proċess ikun għaqli li l-persuna jsib l-għajnuna, jsib is-sapport. Però wieħed jifhem ukoll li din hija deċiżjoni personali, jiġifieri l-mument li persuna ġieh il-kuraġġ li jfittex l-għajnuna, inħeġġu minn hawn li jċemplu u minn hemmhekk l-istaff tagħna jkun jista' jiggwidahom għall-għajnuna professjonali li jkun hemm bżonn. Grazzi ħafna Priscilla. Grazzi Kane, niltaqgħu darb'oħra. Mela n-numru għal min jixtieq l-għajnuna huwa wieħed seba' seba' seba'. Min jixtieq l-għajnuna biex jieqaf jilgħab, għajnuna professjonali u wkoll kunfidenzjali, one seven seven seven. Ċemplu hemmhekk għall-għajnuna u jiggwidawkom. Nirringrazzjaw lil Priscilla u Kane mir-Responsible Gaming Foundation.